D acu-ten sebɛa n ṭwabaɛ? D acu i d lebɣi n Sidi Ṛebbi neɣ d acu i yebɣa ad aɣ-d-ibeggen s wayagi? Ksebɛa n ṭwabaɛ-nni, Sidi Ṛebbi ibɣa ad d-ibeggen amezruy n tmezgida uqbel tuɣalin d aglas. Qqimet-d yid-neɣ i wakken ad d-walim d acu-ten sebɛa n ṭwabaɛ. Deg tektabt n uwḥi ixef wis xemsa akked wis setta, yettmeslay-d wawal n Sidi Ṛebbi ɣef sebɛa n ṭwabaɛ. Sebɛa n ṭwabaɛ-agi-ni, Anda yiwen ur yezmir ad ten-yeldi. Deg uḥi, ixef wis xemsa, taseddart yiwet innak imaren, walaɣ deg ufus ayeffus n win yeqqimen ɣef ukersi n lḥekma, yiwen n wedlis yettwakteb si berra si sdaxel. Yettwalseq s sebɛa n ṭṭwabaɛ. Walaɣ yiwen n lmelk yesɛan tazmert tameqqrant yeqqar-d s ṣṣut ɛlayen, Anwa i yuklalen ad yeldi adlis-agi, yerna ad yeqleɛ ṭṭwabaɛ-ines? Lameɛna ur yefin ula d yiwen deg igenni, neɣ deg lqaɛa, neɣ ddaw lqaɛa i izemren ad yeldi adlis-nni, neɣ ad t-iɣer. Dɣa, le verset 4, inek, ttruɣ aṭas, imi ẓriɣ ulac win yuklalen ad yeldi adlis-nni neɣ ad t-iɣer. Yiwen si lcux-nni yerra-yi-d, ur tettru ara. Atan yizem n lɛerc n Yahuda. Si dderya n Dawed, yuklal ad yeldi adlis-nni. Yerna ad iqleɛ sebɛa n ṭṭwabaɛ-nni, axaṭer d netta i iɣelben kullec, izimer imezzlen. Walaɣ daɣen di tlemmast n ukersi-nni n lḥekma, gar lxuluq-nni, gar ccuyuxenni, yiwen izimer ibedden, Iban-d am wakken yemzel, yesɛa sebɛa n wacciwen akked sebɛa n wallen yellan d sebɛa n lerwaḥ n Ṛebbi i ttuceggɛen di ddunit merra. Ixef-agi wis xemsa yettmeslay-aɣ-id sur une vision anda yella yiwen wedlis yeɣleq Yettwakteb s berra d sdaxel. Ṭṭwabaɛ-nni ɣelqen neɣ leṣqen, maca Yuḥenna yenna-k dakken ulac anwa i izemren ad t-yeldi. Ama deg lqaɛa, neɣ deg igenni, neɣ s ddaw lqaɛa, yiwen ur yezmir. D ayen i t-yeǧǧan yeddikuraji yettru. Ayɣer i d-yenna annect-agi?

Ur izimir ad yini imezlen akka, d ayen i d aɣ-d-isemtkayen lmut n Lmasiḥ. Yeḥya aɣeṭṭas, yenna-k atan izimer n Rebbi, win akken i yettekksen ddnubat. Habil ifka izimer, dɣa

ad iqleɛ ṭṭwabaɛ-ines. Lameɛna ur yufi ula d yiwen deg igenni neɣ deg lqaɛa neɣ ddaw lqaɛa i izemren ad yeldi adlis-agi. Ayagi d ayen i d aɣ-d-ismedkayen daɣen imeslayen n Buṭrus deg lecɣal n Ṛṛusul, i k-innan d akken ulac amsellek nniḍen

Nwali d akken anwa i izemren ad ikkes ṭṭabaɛ deg lɛehd aqdim, i tebṛat neɣ i kra iɣelqen, d agellid. Dagini, anwa i izemren ad ikkes ṭṭwabaɛ-agini i wedlis-agini n tudert anda fren yismawen? Sebya d Lmasiḥ.

Sebɛa, sebɛa, sebɛa. D ayen i d-ittuɣalen. C'est ça le style apocalyptique. D ayen i d aɣ-d-issemtkayen daɣen taktabt n Daniel. Ad naf dakken targit n Abuxadnaṣer deg chapitre 2, netta yurga yiwen n lmeṣnuɛ. Lmeṣnuɛ-nni ihedder-aɣ-d ɣef les empires ara d-yasen, aqerruy-nni d Babilun, idmaren d limido pers isem-is nnḥas-nni neɣ ammas d ligrek iḍarren si li Roma. Tura d agini, en fait, neẓra-d yakan tijmuya win ibɣan ad iwali en fait les émissions agini neɣ les vidéos agini toujours la même chaîne agini abonniwt

dagini deg lcapitr 5 akked 6 ifka-yaɣ-ten-id en fait c'est des euh, ṭṭwabeɛ et la même chose i yexdem daɣen Daniel deg lcapitr 2 deg lcapitr 7 ifka-ten-id d iɣersiwen ah anda izem euh, euh, lurs aɣilas akked yiwen lweḥc

Sebɛa n twabeɛ-agi-ni ad aɣ-d-mmeslayen ɣef umezruy n tmesgida, Rekomasin, deg talluit n Lmasiḥ s igenwan, alamma d tuɣalin n Daglas. Deg sebɛa n twabeɛ-agi, yebɣa Sidi Ṛebbi ad iheggi agdud-is i wakken agdud-nni ad iɛqel anda yella. Sidi Ṛebbi ur yebɣi ara ad aɣ-yeǧǧ

i ifehmen tiɣawsiwin-agi. Xaṭer mam Sidi Ṛebbi yefka-d i tmesgida n Daglas taneggarut i wakken ad sfehmen ccɣal-agi u ad hegin iman-nsen i tuɣalin tis snat. Gma neɣ wetma, ma tebɣiḍ ad theggiḍ iman-ik neɣ ad theggiḍ iman-im i tuɣalin tis snat, wali tividyutin-agi, d ayen ara k-yeǧǧen neɣ d ayen ara kem-yeǧǧen ad tfehmeḍ tiɣawsiwin n Sidi Ṛebbi u ad teẓreḍ d akken ayen iḍerrun